Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Lebuh ti ditanya sida imam enggau orang Lewi di Bethany di seberai Sungai Jordan, Sapa nuan tu? John Pemaptisa nyaut, Aku ukai Kristus, ukai Elijah, ukai nabi nya. John bagi satu ayat semilan belas ngagai dua puluh satu. Sida nanya iya baru, Enti pia, nama kebuah nuan maptisa orang enti nuan ukai Kristus, ukai Elijah, tauka nabi nya? John Pemaptisa madahka sapa iya sereta besaksi, Aku tu orang ke ngangau di menua puang, Gaga jalai Tuhan rurus, munyi ti disebut nabi Isaiah. Penulis Injil Saint John nulis madahka John siku orang ti dikirumka Allah Taala lalu pengawa iya besaksika pasal penampak nya. Penampak ti bendar ti meri penampak ngagai genap iku mensia, iya bisi datai ngagai dunya. John bagi satu ayat enam ngagai semilan. Sida imam enggau orang Lewi nanya, Nama kebuah iya maptisa orang? Enti iya ukai Kristus, ukai Elijah, tauka ukai nabi nya? Saut iya, Aku maptisa ngena ai, Tang ba bala kita, bisi siku ke enda dikelala kita, ke datai dudi ari aku. Indah muka tali kasut iya deh, aku enda tau. John bagi satu ayat dua puluh enam, dua puluh tujuh. John Pemaptisa dikirum ke alah tala, awakka iya besaksika pasal ba bala kita, bisi siku ke enda dikelala kita, ke datai dudi ari aku, ke lebih agi bekuasa ari aku. Indah ke aku enda tau meremik lalu muka tali kasut iya. John Pemaptisa empu ngaku, Aku empu enda ngelala iya, tang Allah Taala ti ngasuh aku maptisa orang ngena ai udah madahka ngagai aku, Nuan deka meda Roh Kudus nurun lalu meruan ba orang siku. Nya meh orang ke deka maptisa ngena Roh Kudus. Lalu aku empu udah meda Roh Kudus nurun ari serega baka burung achang lalu meruan ba iya, lalu aku besaksi madahka iya nya Anak Allah Taala. John bagi satu ayat tiga puluh dua ngagai tiga puluh empat. Ku John Pemaptisa, Ba bala kita, bisi siku ke enda dikelala kita. John Pemaptisa ngelala Jesus nya Kristus laban Allah Taala madahka ngagai iya, Allah Taala bejaku, Nuan deka meda Roh Kudus nurun lalu meruan ba orang siku. Nya meh orang ke deka maptisa ngena Roh Kudus. Bala murid Jesus ngelala iya ari pengawa enggau jaku iya. Udah iya ke diangkat ari mati, lebuh mata panas baru tumbuh, iya bisi betebing Tasik Tiberias, murid iya udah berikan semalam malam nya, tang nadai bulih utai. Iya lalu ngasuh sida nibarka jala sida ari tisi kanan perau. Sida lalu nibarka jala sida, lalu sida enda ulih narit jala nya, empa pemayuh ikan. Meda pemayuh ikan, John lalu bejaku enggau Peter, Tuhan nya. John bagi dua puluh satu ayat tujuh. Penulis Injil Saint John nulis, Siku penadai ga sida murid berani nanya iya, Sapa nuan tu? Laban sida nemu iya endang amat Tuhan, bagi dua puluh satu Injil Saint John ayat dua belas. Dalam Injil Saint Luke bagi dua puluh empat, Kleopas enggau siku murid Jesus mansang ngagai sebuah genturung pendiau ti benama Emmaus, kira sebelas kilometer ari Jerusalem. Utai tu nyadi udah Jesus diangkatka ari mati. Jesus empu datai semak lalu bejalai enggau seduai iya, tang seduai enda ngelala iya. Luk, bagi dua puluh empat ayat lima belas. Jesus nerang ngagai seduai utai ti udah disebut dalam semua Bup Kudus Pasal iya empu, belabuh ari bup Moses enggau semua bup sida nabi, lebuh sida belatur deka makai, iya ngambi ruti, merekat lalu mechahka ruti, lalu nyuaka ruti nya ngagai seduai. Nya baru mata seduai tebuka, lalu ngelala Jesus. Seduai tekala nya angkat lalu pulai ke Jerusalem lalu betemu enggau sebelas murid ti bukai lalu madahka pasal utai ti udah nyadi di rantau jalai enggau pasal seduai ke ngelalui iya lebuh iya mechahka ruti. Dalam Injil Saint John bagi semilan, penulis Injil nya nulis pasal Tuhan Jesus ke ngeraika orang siku ke buta ari ada, ke selalu duduk minta sedekah. Iya empu madahka baka ni iya ulih meda. Orang ke benama Jesus ngaga tanah liat lalu ngunsutka tanah liat nya ba mata aku, lalu bejaku, Ngagai aku, mupuk nuan ngagai letung seloam lalu basuk mata nuan. Aku lalu mupuk, masuk mua aku, lalu aku ulih meda. Bala pangan iya enggau orang ke udah meda iya minta sedekah sebedau nya sama-sama nanya, Ukai enda iya tu ke selalu duduk minta sedekah? Sekeda nyebut, Iya meh nya, lalu sida ti bukai nyebut, Ukai. Tang iya baka gamal orang nya? Tang iya ke udah degerai nya nyaut, Aku meh tu. Bala tuai orang Judah enda arapka iya amat udah buta, lalu diatu ulih meda. Apai enggau indai iya mega nentuka iya endang ada buta, tang diatu ulih meda. Ulih saut ti enda ngenyamaika ati sida bala tuai, iya lalu diburu ari balai gempuru. Jesus ngiga, tetemuka iya sereta nanya iya. Kati nuan harapka Anak Mensia? Sapa orang nya Tuan? ku iya nanya. Jesus lalu madah kediri, Nuan udah meda iya. Iya ke bejaku enggau nuan diatu, nya meh iya. Ku iya, Aku arapka Tuhan. Iya lalu nyembah Jesus. Orang ke buta tu ngelala lalu nyembah Jesus ulih kereja iya ti manah. Orang tudah ngelalau Jesus enggau bendar sigi berubah ba runding sida pasal Jesus. Sida murid iya enda berani nanya iya, Sapa nuan tu? laban sida nemu iya endang amat Tuhan. Kleopas enggau pangan iya bejaku enggau pangan diri udah seduai ninga sereta meda Udah ngelaloi iya, Jesus ti endang diregang, udah mati lalu udah dikubur, ku seduai. Enda ke ati tua asai ke desar api lebuh iya bejaku enggau tua ba jalai raya tadi, lebuh iya nerangka Bup Kudus ngagai tua. Iya ke buta ari ada ngaku, Aku arap Tuhan, iya lalu nyembah Jesus. John Pemaptisa besaksi, ku iya, Aku maptisa ngena ai, tang ba bala kita bisi siku ke enda dikelala kita, ke deka datai dudi ari aku. Indah muka tali kasut iya deh aku enda tau. Ministri Semua Nembiak Tuhan ukai nempa nama kediri empu, tang gaga sida ari semua bansa nyadi murid aku, iya nya murid Jesus Kristus. Ministri nembiak Tuhan iya nya awakka iya ke siku nya ke enda dikelala dunya dikelala, disembah, dipuji, diasi, dititih, lalu dikemesaika. Iya ke siku. Iya ke enda dikelala kita, ke deka datai dudi ari aku. Indah muka tali kasut iya deh aku enda tau. Iya deka datai baru. Iya datai deka nyelamatka nembiak iya, ngalahka bala munsuh sida nembiak iya, mai pengaga enggau pengelantang kena nganti ati ti tusah, pantun puji kena nganti ati ti sinu, Bup Nabi Isaiah pagi enam puluh satu ayat dua enggau tiga, Datai mai upah deka ngupah nembiak iya. Ku Tuhan Jesus, Nadai orang nemu hari tauka jam, semina Apai aja nemu. Nya alai, bejaga, besedia, laban kitai enda nemu kemaya hari nya deka datai. Hari Tuhan deka datai baka penchuri, dua Peter bagi tiga ayat sepuluh. Nya alai, lebuh kitai nganti ari Tuhan, ni ku gaya kitai patut idup? Nama utai ti dikedekaka Tuhan dikereja kitai? Paul bisi nulis dalam surat iya ti kesatu ngagai orang di Tesalonika bagi lima ayat lapan belas, Laban nya utai ti dikedekaka Allah Taala ari kita dalam Jesus Kristus. Nama utai nya ti dikedekaka Allah Taala ari kita dalam Jesus Kristus? Seruran gaga ati. Seruran besampi, Beri terima kasih dalam semua utai, anang madamka Roh Kudus, anang ngeleseka jaku sida nabi tang uji dulu semua utai. Bepegai teguh ba utai ti badas, seliahka semua penyai. Awakkalah tala ti meri pemaik nguduska kita enggau penuh, lalu awakka roh enggau semengat enggau tubuh kita diintu enggau menyana sereta benadai penyalah lebuh Jesus Kristus datai, satu Tesalonika bagi lima ayat enam belas ngagai dua puluh empat. Seruran gaga ati, Paul seduai Silas ditangkap, diirit ngagai orang ke megai perintah ngagai bala hakim, diamuk bala orang mayuh, Sida akhir mengasuh orang ngerentun gari ari tubuh seduai lalu disipat lalu disimpan dalam bilik jil di dalam amat di Philippi. Kaki seduai dikanchin ngena kanchin kayu. Ba urung tengah malam, seduai besampi sereta belagu muji Allah Taala, Surat Pasal Keja Rasul bagi enam belas, ayat semilan belas ngagai dua puluh lima. Paul seduai Silas ngajar kitai baka ni kitai nempuh pemedis, seruran ngaga ati, seruran besampi. Awakka Allah Taala nguduska kita enggau penuh. Mensia nguji nguduska diri ngena mayuh macham jalai nitihka runding sida. Tang semina Allah Taala aja ulih nguduska kitai enggau penuh. Seliahka semua penyai. Awakka roh. semengat enggau tubuh kita diintu enggau menyana sereta nadai penyalah. Nembiak Tuhan dipesan awakka nyeliahka diri ari semua penyai lalu ngintu roh, semengat enggau tubuh kitai awakka iya nadai penyalah lebuh Jesus Kristus datai. Menyadi di dalam nama Jesus Kristus, kitai nganti pemulai Tuhan Jesus Kristus. Tu utai ti dikedeka Kalah Tala dikereja kitai ngambika kitai nyikap diri ke pemulai Tuhan Jesus Kristus kedua kali. Di dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen.